Azul fell-awen ay iqbayliyen, a tiqbayliyin s umata anda ma tellam, anda ma tellamt. Aḥeqqa Rebbi ar ččan-aɣ wurfan. Aḥeqqa Rebbi ar ččan-aɣ wurfan. Ččan-aɣ wurfan, nker leqbayel si anker waya, anker waya belmis ibri. Ay a Sidi Rebbi ma neẓra, aḥeqqa Rebbi ma neẓra. D acu-ten n lɛibad-agi n wacu la conscience i sɛan n wacu tagi concernant Aamiroc chanteur kabyle lakk d Ɛacur Henṭal direct tura ulac akk ayen ad akk ma d kumiṣer ma ibeddu-d ad t-qableɣ s lqedd mi ẓriɣ aɛerqub-iw yeṣfa ce que je deteste ayen kerheɣ akk di ddunit-iw d le double jeu d bu sin wudmawen Si anker wayam, l'hypocrisie à outrance ar sin-agi lɛibad, Acur Henṭel Ɛeyyuɣ d ameddakel-iw ya iqarr-id nek d amakist, Ɛmiruc Ivan tessnem-t akk, imi Sanǧer Ɛmiruc Ivan li vidéos acḥal ayagi cinq ans yagi wihin wihin wihin, mais si anker wayam, anker way aḥeqqa Rebbi, aḥeqqa Rebbi ar ttewhimeɣ i Leqbayel am wigi-nni, c'est une honte! Win ixemmen lakuṭ s lmak, win ixemmen lakuṭ s lmak, ad isu lakuṭ grass aux indépendantes, grass au mac, parce que lmak d taqbaylit. Et c'est une vérité, win ixemmen lakuṭ, umbɛed ad iqelleb akebbuḍ, ad iqelleb akebbuḍ. Bacu ssebba, le problème, wigi dɣa, wagi dɣa sfaqen-tt akk. Anda ruḥen? Ruḥen ar, ar, ar Lyes Reḥmani akked Ḥmed, akked Ḥmed, akked Ḥmed Aɛekkaz, rseran zeɛma qui, qui se battent pour arracher l'animité, yemma-k teɛreq-ak ay aqbayli, yemma-k teɛreq-ak.

Meɛna yesɛa ddnub, akken yesɛa nniya i yesɛa ddnub. Ddaɛwessu mačči d aɛekkaz n ṣṣaṭer, l'art dit que, dit que, un kabyle ixeddmen li live neɣ wi, anwi, a dit que il quitte le bateau du Mac, le bateau, euh, euh, le mouvement du Mac, on l'art qui va pas li loin. Waḥeqqa Rebbi ad akuṭni insi d-yerbeḥ, yerbeḥ-itt d gras aux indépendantistes, gras i Leqbayel iḥurriyen et c'est une vérité. A wallah niɣ-t-id dija, a lemmak ara mci aska, ara mci aska nin zik, a dit que un joueur qui te loge aska ad yuɣal a l'équipe niḍen ad yuɣal a s-teɛreq akk, a s-iɛreq ubaru.

Ad iẓẓan, ad iẓẓan semmeḥti ɣef lehḍra kan, ad iẓẓan ḥaca win i d-islan, ad iẓẓan ma kunwi ad d-imlen la politique, amir a chanter neɣ a chanter henṭal elle double face, wallah ara a chanter henṭal akka ar t-ɛeqleɣ, ssiɣ ad tt-ttaɣ am imi Senǧer ihedder-iyi-d akk, Adij amir ad d-ihedder ar tettbin-d ḍɛan deg unyir-is, ad tcuɣer n Ḥamid Mɛellem, ar s-ikifkif, Ma d Ɛmiruc d aǧemtayer, Ɛmiruc, Ɛmiruc Chantal, ur d ara am, am ugerwaj. Yebɣa ad yuɣal rebel. Ibedd i Fassi Meɛtub, ibedd i Fassi Ferḥat, yebɣa ad yuɣal le grand rebel de la Kabylie. Ah, s leɛqel kan, laissez-les gens! Akken, Ɛmiruc, s kan lɣaci, eǧǧ lɣaci n unak iɛelqen legrand. Ah, c'est pas toi! Sellkeɣ-d Ɛmiruc, ceqqreɣ sellkeɣ-d Maɛtub, Maɛtub d taṭṭabt n tileḥnak akkagi ṣubiɣ-t-id, ad iẓẓan i d-tṣubiḍ ḥaca ḥaca wigi d ur ḥaca akkagi a paski neɛya ili pukri d ayagi d annect-a akk i kerheɣ d double face agini ad tkuffreḍ a lmumnin ad tkuffreḍ i leqbayel am igini n Kečč kan ad d-tsellkeḍ Maɛtub At Ttaṭṭafen akka-agi iban-d-iten daxel At Ttaṭṭafen i leḥnak ur d-ittenṭaq ara lkuraj i yesɛa yeẓra d yemmet yekcem-d kečč kan ad t-tsellkeḍ Haa ma sebɛa medden ad ten-qableɣ ad d-ɛiwdeɣ i lehdur-nni-inu d kečč kan ur is keččini Ali arrête arrête ur sṭeẓṭuẓ ara Ali ur s-teccuft ara i leqbayel Aḥeq Ṛebbi, a Ferḥa Tarisa, aḥeq a Ṛebbi ara yesɛa ddnub, aḥeq Illu-nneɣ amahdi a Ṛebbi ad d-greɣ ur d-ikabid cert ara yesɛa ddnub, aḥeq a Ṛebbi kab win ara s-iṛuḥen s teḥṛaymit, aḥeq a Ṛebbi rk ḥam ad d-yuf iman-is i Lattuc, ad d-yaf iman-is i Lattuc u lakkuṭ-ines ad teɣli u Leqbayel ad t-ǧǧen. Ah oui, c'est un pas de principe dans la vie, i, i wacu-k? Etrangle toi xneq iman-ik. Tanemmirt nwen partager partager fi laman nuɣal almi d-nexdem sridat deg yiḍ skuffer neɣ ikabicuten aywa no kabuciten zeɛma intellectuel les cabuchons intellectuels les double face les girouettes les vents latérales a ken-icemmeţ a Rebbi d ayen ara wen-id-iniɣ.